Essalamu aýkum, hormatly ildeşler. Men žurnalist Allamyrat Rahymow. Bu gün 2020-nji ýylyň 5-nji awgusty. Bu günki gepleşigimiz hem Mesawy gepleşikler toparyndan. Awa, bu günki gepleşigimizde de men Türkiýede ýaşaýan ildeşimiz Röwşeni çagyrdym. Röwşen, hoş geldiňiz. Men Besa gurruň rubrikamyza.
Hoş gördük Allamyrat. Çagyraňyz üçin sag boluň. Indi Röwşen men birazjyk tanadaýyn, tanamaýan ildeşlerimiziň hem bar bolmagy mümkin. Sebäbi Röwşen geçen ýylyň tomsunda Oýun Türkmen atly YouTube kanalyny açdy. Şonda birnäçe gezek çykyş etdi, käbir çykyşlaryny men hem diňledim. Soňa soň Röwşeniň töwereginde kän gürrüň boldy. Ýa-da Türkmenistanyň agenti diýip hem gürrüň etdiler. Aw häzir bolmaly, gaça duruň diýip hem gürrüň etdiler. Aw ýöne şol ilkinji çykyş edenden, ýüzüni açyp çykyş edenden biri boldy da Röwşen. Soňky wagtlarda edýän aktiwistleriň çykyşlarynyň içinde özüni görkezenden biri boldy. Aw soňa soň e, Röwşen güýzde şo ýylyň geçen ýylyň güýzünde ýitdi. Oňa ýetmeginiň hem öz sebäbi bar. Röwşen e, Türkiýäniň deportasiýa merkezlerinde boldy. Birnäçe merkezinde bolupdyr. E, dek şu bir hepde mundan öňem şol deportasiýa merkezinden häzir wagtlaýynça goýberilipdir. Indi Röwşene aýdar ýaly gaty köp zat bar. Şoň üçin hem men Röwşeni ýörite şu mesawy e, gürrüň diýen rubrikama çagyrdym, sebäbi bu taýda biz häzir köp zatlaryň başyny agyrdy biljek. Awa, indi men öň bilen şol berjek soragym Röwşen size e, şol geçen ýyl nädip siz deportasiýa merkezlerine düşdüňiz Türk, Türkiýäň Özüňiz meň bilşime görä Kiprde ýaşadyňyz, baý ýaşaýardyňyz şo döwürde. Soňam Türkiýäň bir bilşime görä 3-4 sany deportasiýa merkezinde oturyp çykdyňyz. Şo barada gysgajyk gürrüň beräýseňiz, nädip bu deportasiýa merkezlerine düşdüňiz?
Bolýa, salam eziz ildeşler. Men e, geçen ýyl dogrudanam Alamrat Rahymyň diýişi ýaly Kiprde işleýärdim we Oýan Türkmen hereketini hem Kiprde başlatdym. Kiprde çykyşlarymyza başladyk. Ondan soň men Türkiýede Rosatom bilen Akkuýu nukleariň gurýan atomly stansiýasynda Biraz gatyrak gürläň.
Biraz gatyrak gürläň.
Terjime işlerinde we tender işlerinde kömekçi hökmünde

Şoň bilen geldim, onam Türkiýedeki polisiýalar kabul etmediler, yzyna goýberdiler. Yzyna goýberen wagtam Kipr'deki polisiýalar munuň sebäbini düşündirseňem düşünme, seň pasportyň falşiw bolan üçin yzyna goýberendirler diýip, öz tamasy bilen günä ýeňkeme etdiler. Men olara düşündirjek boldum, adwokat tutduk, adwokat düşündirjek boldy, ýöne ör-gökden gelip, diňlemän şeýtdiler. Indi şu pasportym köne diýdiňiz-de, pasportyňyz näçinji ýylyň pasporty hem haçan siz e, aslynda Türkmenistandan çykyp gaýtdyňyz?
Pasporty men 1998-nji ýylda aldym. E, e, soň Türkiýä gelip okadym. Ýöne 2005-den soňam 2005-de iň soňky gezek Türkmenistandan çykyp gaýtdym, soňam yzyma bardym.
Indi sizi şol paswordunuz köneligi sebäpli şoň täzelemänsiniz, şoň möhledi geçdi diýip, sizi diýip Kiprde taklap, soňam Kiprden hem Türkiýä ugradyp durlar. Men bilişime görä, şeýlemi? Ýok, möhleti geçenok, ol entegem e, e, näme, içerki dokument, adamyň şahsy şahadatnamasy. ony ulanyp bolýar. Dünýäniň birtopar kanunlary bar bu ýolda. Muny pasport hökmünde kabul etýän döwletler hem bar, Mongoliýa, Malaýziýa, Şwesiýa, Kipr şolardan käbir döwletlerden biri. Şoň üçin hem men Kipre gelipdim. Şol şo diýýän pasportyňyz şo Nyýazow döwründe möhletsiz berlen pasport bolmaly-da, şoň soň möhletiniň. Hawa, Şu Agamrat möhletsiz diýlip bilinýär, ýöne e, şol 50 ýyllyk möhlet bilen berilýär. Diplomatik işgärlere, döwlet işgärlerine 60-70 ýyllyk möhlet bilen berileni bar. Ýöne açyk möhleti şu şu ýyla çenli diýip ýazylmandyr. Aşakda ştrih koduň bar ýerinde şo görkezilýär. Olar pasport okalan nämelere e, şo enjamlara sokulanda e, şo 50 ýyllyk srogy görülýär. Üçe möhlet.
Umman indi şu passwordy kabul etmändirler. Kiprde de kabul etmändirler. Soň e, Türkiýä gelenizden soň Türkiýede kabul etmändir. Şeýlelikde de sizi e, deportasiýa merkeziniň şol kameralarynda saklapdyrlar. Şeýlemi? Hawa, soň ýaňky e, aslynda pasporty Kipre giren wagty Kipr ony e, kabul etdi. Ýöne men Türkiýeden yzyna goýbermegim e, şony we aňdaky poliseýski kipirdeki sen falşiwi ýaňky özüň ýasapsyň diýip oda edip başladylar. Şo güne öňkesi mesuly meni Türkiýä goýberdi deport etmek üçin. Türkiýede 10 gün Stambulda tutdy, soň 5 aý Aýdynda bolduk, ondan soňam e, soňky 3 aýam e, Hataýda.
Umuman, şo...
umuman näçe näçe wagtlap siz e, deportasiýa merkezlerinde bolduňyz? 9 aýdan köpräk. Şu 9 aýyň içinde indi siz deportasiýa merkezlerinde bolup daşky dünýä bilen hiç hili gatnaşyk saklamadyňyzmy?
Daşky dünýä bilen diňe telefon üsti bilen gerekli adamlar bilen gatnaşyk sakladym. Oň daşynda internet ýa başga siwilizasiýanyň başga önümlerinden peýdalanyp bilmedim.
Ýa-ki sizde hiç hili internet bolmady. 9 aýyň dowamynda. Ýok, internet ýok. Kiprde wagt ilki käwagt bolýardy, ýöne Türkiýä geçenden soň hiç bolmady. Indi 9 aýlap siz hiç hili internete girmedik bolsaňyz, diýmek onda şu 9 aýyň dowamynda şu daşary ýurtda türkmen oppozisiýasynyň içinde bolup geçen häzirki öwrülişikler, üýtgeşikler, täzelikler barada sizde hiç hili maglumat bolmandyr da, şeýlemi? Hawa, dogry diýýäňiz Alamrat Raky, mende hiç hili maglumat bolmady. Biz geçen ýyl esasan hem Oýan türkmen hereketi, soň Maksat Baýramow bilen hereketlerimizde biziň iki sany maksadymyz bardy. Biri halkymyzy oýandyrmak, olara dogry maglumat bermek, ikinjisi hem şu oppozisioner men diýen adam bar bolsa hemmesini jemlep birlik etmek. Munuň üçin biz köp taşlandyk, köp günäkärlendik, köp töhmet atyldy. Ýöne biziň işimiziň netijesini men çak edenimden hem has beter ösendigini men çykan wagtda gördüm. Indi siz indi awal ne soragym bar, indi şoň bilen baglanyşykly soragym bar. Indi siz dokuz aýlap interneti görmediňiz, oppozision aktiwistleriň soňky ýüzlerini açyp edýän çykyşlaryny görmediňiz, oppozisiýanyň içinde her hili na çaknyşyklar bolup ýör, birek-birege aýyplamalar bolup ýör, mitingler bolup ýör. Indi siziň şol deportasiýa döwründe görmedik gaty köp zatlaryňyz bar da. Şo men diýjek bolýan deportasiýa şo ýaňky sentrlerinde, merkezlerinde oturan döwrüňiz. Indi siziň bir alan täsiriňiz nähili boldy? Geldiňiz, interneti açdyňyz. Bu ýerden täze ýüzler çykandyr, ýüzlerini açyp çykyşan, çykyş edip oturan adamlary görensiňiz. Bu ýerden goýulan ýüzlerçe wideo ýazgylary görensiňiz. Şu sizde nähili täsir galdyrdy? Şu Begendirdimi, gynandyrdym ýa şok etdimi, nähili boldy? Awaňrat Rahman men o duýgyny hiç kime söz bilen aýdyp berip bilmeýän. Sebäbi men göni üç gün dagy dagy türkmençesini bilemok, bagyşlaň siz bilýänsiňiz, orsça diýen ekstazda gezdim. Sebäbi bir topar oglan ýüzüni açypdyr, bir topar oglan oýanypdyr, bir topar gyzlarymyz, aktiwistlerimiz çykypdyr, bir topar gruppalar, toparlar döredilipdir. Her toparlaryň yzynda olary goldaýan tarapdary bolan biz siziň bilen diýen ýaşlar bar. Biz bir ýyl öň diýeli-de indi umuman alanda biziň ýaňky haýal etýän, hyýal etýän zatlarymyz Türklerde bir gep bar, körüň isläni bir göz, Hudaý berdi iki göz diýip-de. Islänimizden hem köp derejede beripdir. Bularyň wideolaryny e, seredip ýetişemok. Olaryň arasynda näme bolup geçenini men dokuz aýlap göremok, bilemok kim kime näme diýdi, näme etdi. Ýöne men çykan wagtym biziň eden işimiziň Miwesini, netijesini görmek o-o-o tötänleýin başga bir zat. Şu wagt her kim her hili gürrüň etýändir, biri-birine zat diýendir, ýöne bir işiň netijesini görmegiň buýsanjy adamy transa sokýar. Sebäbi biziň maksadymyz şudy-da.
Indi siz Ýa, indi şu deportasiýa merkezlerine gaýdyp baralyň ýene-de. Meň üçin bir gyzykly zatlar bar, belki diňleýjilere-de gyzykly bolar-da. Nähili kynçylyklardan geçdiňiz? Indi şu deportasiýa merkeziniň içinde bolmaklyk, dokuz aýlap bolmaklyk nämäni aňladýar? Sizi näme üçin deportasiýa etmediler? Eger siziň dokumendiňiz näresmi ýa bikanun diýip hasaplan bolsalar, näme üçin sizi deportasiýa etmän, Ol o deportasiýa merkezinden oňa oňa göçürip şeýdip sakladylar soňam häzir sizi goýberipdirler. A şoň ardyk bir gysgajyk ur. Awa, gysgajyk ur. Birinji syradiň men pasportym falşiwi dokument däl. Kiprdaky polisiýskileriň günä ýöňkemesi falşiwi dokument esas görkezipdi. Türkiýe o dokument bilen ýaňky zaýewleniýasy bilen günä günä ýöňkemesi bilen geldik, deportasiýony sentrde biz siziň dokumentiňiziň falşiwi däldigini bilýäs. Ýöne diýe ony siz diňe ýa-da udastowereniý liçnosti diýýär, şahsy dokument hökmünde ulanyp bilersiňiz, resminama hökmünde. Ýöne o pasport ýerine ulanyp bileňizok iki müň on üçden soň. Sebäbi siziň döwletiňiz bize mundan soň bu bu dokumentler pasport hökmünde ulanlanok diýip ýazgy goýberipdi. Onda näme üçin sizi dokuz aýlap sakladylar? Näme üçin sizi dessine deportasiýa etmediler? Diýmek onda Türkiýäň häkimiýetleri sizi deportasiýa edip bilýän eken-ä Türkmenistana. Baryň täzeden gidiň-de, pasport alyp geliň diýip diýip bilýän eken-ä. Näme üçin sizi deportasiýa etmedi? Deportasion sentrde serediň bu deportasion sentrler Ýewropanyň finansirowasy bilen açyldy iki müň on iki töwereginde. Iki müň on dokuza çenli hem Ýewropa finansirowt etdi. takmynan on milliard dollar töweregis pul berdi. Hemme diňe türkmenlerimiz däl, o taýda araplar bar, afrikanslar bar. Ýani aklyňyza geljek, huşuňyza geljek her hili döwletden adamlar bar-da. Şolaryň hemmesi şu ýerlerde tutulýar. Ýewropa geçmesin, bärde galsyn diýip, Ýewropa finansirowat etdi. Şonuň üçin o taýdaky hemme düzgünler, standartlar ýewropeýsk standartlaryna, ýewropa kanunlary bilen. Yani Türkiye'nin içindeki Yevropa e, nämesi de diýip pikir ediň, strukturasy diýip pikir ediň. E, şeýle bolýar, Ýewropa kanunlaryna bolsa da, adam hukuk kanunlarynda bolsa sen özüň islemeseň, seni zor aýakdan deport edip bilmeýärler. Oňa hmm. kanun ýok. Ýöne sen isleseň, men gitmek isleseň, e, haýsy döwlete gitmek isleseň, öz döwletiň bolýarmy ýa üçünji döwlet bolýarmy, gitmek isleseň, goýberýärler. Men deport edilmek islemedim, şoň üçin meni birinjiden deport edilmegim üçin e, ýaňky her hili gowy gürrüňler, şeker şirin şeker sözler, sypaýy gürrüňler, ýene näme, hitristler, zatlar, mekirlikler bilen meni e, örüp, öz islegim bilen Türkmenistana gitmegimi gazanjak boldular. Şoň üçin birinji sebäbi. Ikinji sebäbi men gitmek islemedim. Üçünji sebäbem biz e, ýaňky pasport meselesiniň daşynda syýasy bosgunlar üçin gorak soradyk. O mesele biraz uzun bolýar da. Şol sebäpli asyl biraz uzak tutuldym içeride. Indi siz e, indi siyasi, siz indi Türkiye'den siyasi bozkunluk soradyňyz, şeýlemi? Hawa, syýasy bosgunlyk soradym. Indi onuň üçin hem, onuň üçin hem siz adwokat tutunmaly, siz ýurist tutunmaly. Siz sebäbi bu meseläni ýuristiň üsti bilen çözmeli däl köp mes, köp ýagdaýda. Sizde ýurist, sizde adwokat boldumy, siz adwokat tutundyňyzmy? Hawa, deportasiýa sentrinde diňe pasport meselesi bilen ýa kiçiräk meseleler bilen çykmak üçin bir sany aňry gitse iki sany adwokat ýeterli. Sebäbi birinji döwlete giren şäheriň, ikinji hem nirä naprawlýet edilseň şo taýdaky deportasiýa şoň şäheriniň sudlarynda, kazyýetlerinde iş açmaly. Şoň üçin eger arasy uzak bolsa, bir ýa adwokat gidip gelip bilmeýän bolsa, iki adwokat. Ýöne meň işimde her şäherde bir adwokat, Izmirde bir adwokat, Biziň firmamyzyň, ýa-da men işe gelen firmamyň bir adwokaty, Hataýda bir adwokat, opşem bäş adwokat iş gördi. Diňe siziň işiňize seretdi, bäş sany adwokat. Ewa, diňe Türkiýede. Kiprde-de ýene bir adwokat, opş alsaňyz alty adwokat iş gördi. Meni Türkmenistana goýbermek üçin, goýbermezlik üçin we opş summa alty müň ýewro pul tölendi şu adwokata. Siz öz kisäňizden tölediňizmi şo puly? Ýok, meň kisemde oň ýaly pul ýok. Meni men şerik çagyran, çakylyk edip çagyran kompaniýa töledi. Sponsorlyk etdi.
Sponsorlyk etdi, owa. Hem maňa şo adwokat nämeleri, başga rashodlaryň, ýuridiski rashodlaryň pullaryny tölediler, hem özümiň içerdeki rashodlarym üçin pul berdiler. Indi sorag bar. Indi sorag bar-da, soňky wagtlar käbir oppozisiýa liderleri aýdýar, şuny ýaly deportasiýa ediljek bolsa diýýär, biz adamlary diýýär, halas edip bilýäs, biz saklap alyp galyp bilýäs diýýärler. Şoň üçin bir aksiýa-da ýola goýdular, ynha özüňiziň anketaňyzy tabşyryň, eger dokumendiňizde e, kemçilik bar bolsa, aýdaly pasportyňyzyň möhleti dolan bolsa, ýörite anketa dolduryp, e, konsulluklara ýa-da ilçihanalara tabşyryň diýip akçe geçirip görler da şoňa çagyryş edip görler indi buna şu hol garaýanlaram bar sebäbi eger şol dokumentlerini tabşyrsalar bularam alag etdi ýygnap deportasiýon merkezlere ertirler ondan bulary halas edip boljakmy şolar indi siziň ykbalyňyzdan häzir siziň mysal e, başyňyzdan geçirenler geçireňizden mysal alsak da size al size diňe ýöne bir adamyň özüne 5-6 sany adwokat kömek edipdir. Oň üstesine-de siziň firmaňyz sponsorlyk edipdir bu meselede. Indi aýdaly, eger müňlerçe adamyň ýagdaýy şon ýaly bolsa, aýdaly biziň ildeşlerimiziň müňlerçesi ýaňky ýaly anketa tabşyrsa, olam ol anketany türkiýäň polisiýasyna berseler, olaram şeýdip ýygnasalar, ýa-ha aýdalyp, aýdalyp bir müň, iki müň sany adam ýygnadylar diýeli-de. Şolar, şolara kömek etmek mümkinçiligi barmy? Hakykatdan hem şoňa kömek edip boljakmy? Şolaryň hemmesine müň adama, iki müň adama kömek edip boljakmy? Şoň yzynda durup boljakmy?
Alamrat Rahym, serediň bärde siziň soragyňyzyň iki bölümi bar-da. Birinjisi anketa toplap, ýaňky konsullyklara, polisiýa beriň diýýärler, diýýärler. Ilçihana, ilçihana ýa-da konsullyklara. Ilçihana, konsullyklara. Siz ilçihana bilen konsullyklara dokument beren wagtyňyz, adaty raýatlar, syýasat bilen ýa başga zat bilen işi bolmaýan raýatlar hiç kime gerek däl. Sebäbi şeýle ýagdaýlar gördüm-de men içerde. Adamyň dokumendy ýok. Ýöne oňa Türkmenistana ýa başga bir ýere goýbermek üçin oňa wremennyý pasport gerek-de. Bir kagyza ýazyp berilýär, sprawka gerek. Ýöne, mysal üçin, köp oglanlar alty ýyl, ýedi ýyl, on ýyl işläpdir, pasportyny ýitiripdir. Ýa. Işlänini işläp, puluny goýberipdir, deportasiýa sentinde otyr, onuň adwokaty ýok, hiç zady ýok, güýji ýok, oňa goldajak adamam ýok. Ýöne o taýda biderek oturandan men diýe gideýin ýurduma. Diýip özi gol çekýä. Men öz islegim bilen Türkmenistana gitjek diýip. Soň şeýlery bir ýigrimi otuz adam toplaýarlar-da, uly awtobusa dolduryp konsulstwa alyp gitýärler. Ankara ýakyn bolsa Ankara konsulstw posolyna, E, İstanbul'a yakın olsa İstanbul'a. E, Şonda Naydali. näme bolýar? Awa. Şonda Awa, näme bolýar? Awa. E, Göç idarasynyň migration slujbanyň awtobuzy, jandarmasy zady barýar. Bize spravka beriň diýip. Sebäbi konsul özi gyzyklananok. Bizde getireli siz şu ýerde atlaryny zatlaryny nädip ýazyp beriň. Bular öz islegleri bilen gitjek. Konsul ony o ýerden çykaryp goýberýär. Näme üçin? Kap konsullygyň içi Türkmenistanyň ýur- ýurdy diýen ýaly zat-da. Bular bize gerek däl çykaryp ýüren. Şoňa men üç üç ýagdaýy gördüm. Bu bir. Ikinjiden türk polisiýasyna siz dokumentsiz ýa bir kemçiligi bolanlary goýberseňiz, türk polisiýasy sereder, dokumenti ýok bolsa deport etmeli diýer. Ýene baryp deportasiýony sentre goýbererler. Onuň siziň ahyňyza wahyňyza seretmezler. Siziň elten adamlaryňyz dokument topşuran adamlaryňyzy paket paket paket deportasiýony sentre goýberler.
Indi sorag bar. Ikinji tarapy, yani birinci bölümü soraňyzyn. İkinci bölümü goýup düşenden soň diňe advokat we Türkiýäniň degişli sud yani kazyýetleri çykaryp bilýär. Onu Türkiýäniň Türkmenistan konsuly hem çykaryp bilenok we başga zat hem edip bilenok. İkinji bir ýagdaý diňe öz islegi bilen deport ediljek razy diýip gol çekse onam gol çekip duran video çekýärler işte bu o zatda zor aýakdan edilmegini görüşün öz istegini diýip onam zafiksirip edip ankara goýberýärler soň polisiýa goýberýärler soň şikes ýetirilmedigi barada baryp bolnisadan spravka alýarlar biz ony şikes ýetirenimiz ýok özi öz islegi bilen näme etdi? Zorlamadyk, gynamadyk. Ine şu dokumentleri jemläp, soň deport etdiler. Bolýa, indi sorag.
Aýdaly, şol ildeşlerimiz deportasion merkeze düşýär, ýöne gol çekenok, men gitjekge diýip, öz razylygyny berenok. Indi şeýtse, adwokatam ýok, adwokat üçinem pullary ýok. Oppozision, oppozision guramalaryňam pullary ýok. Olaryň her birine, ýaňky siziň aýdyşyňyz ýaly, bäş-alty müň dollar ýa ýewro tölemäge olaryňam puly ýok. Indi şol ýaňky aýdaly illeşime şo taýda otyr golam şekenok içjek däl diýä Türkmenistan. Indi şeý şo ýagdaýda şolar tükünüksiz wagtlap şo deportasion merkezde galdyrylar, şolar saklanylar, saklanyp oturlar şo taýda. Gaty gowy sorag soradyňyz. Birinjiden biraz düzediş gireýin. Meň ýaly ýa bir Dursultan ýaly syýasat bilen bir nämesi bolan, gatnaşygy bolan Adamlar Agtaýdan alyp çykmak üçin köp adwokat gerek. Sebäbi köp sudlara näme etmeli, dokument bermeli. Şol bir sanda Birleşen Milletleriň guramalary we şolar Birleşen Milletleriniň hem Ýewropada, Strasburgda nireden olaryň merkezi bolsa, şolara bagly iýerarhiýa bilen göç idaresiniň bile işleşýän adwokatlaram bar. Siz nirä baryp, Amerika diýseňiz, kosmosa diýseňiz hem işiňiz ýene gelip şolaryň eline gelýär. Belli bir nämeden soň-da. Şonuň üçin o ýerlere aýlanyp ýöremen, ýöne nirede tutulýan bolsa deportasiýa şeýledir, şo ýere barmaly. Ýok, men häzir başga zadyň gürrüňini edýän. Dur, diňle. Men häzir başga zadyň. Men düşündim, düşündim. Ýok, men siziň gürrüň, men bar-a, men e, syýasy bosgunlyk Syýasy iş alyp barýan aktiwistleriň gürrüňini edemok. Men Dürsoltan ýaly adamlaryň gürrüňini edemok. Men adaty raýatlaryň gürrüňini edýän. Ýaňky anketa tabşyrýan adamlar bar. Olar adaty ara, adaty zähmet migrantlary. Olar men biz olar biz oppozision wekili diýjek ýaly olar. Ýöne meň pasportymy uzaldyp ber diýip arza berýärler. Ana şolar ýaly adamlar. Olaryň arkasynda kim durmaly indi? Olaryň adwokatam kömek edibilmeýär. Olar syýasy aktiwist däl. Adaty adamlar müňlerçe adam arza bermeli, ýani oppozisiýany dep etan adamlar aýdýar, müňlerçe adam çagyrýar. Müňlerçe bolup arza beriň diýýär. Diňe diýýär hmm. pasportyňy uzaldyp uzaltmak üçin. Eger diýýär şu pasporty uzaldyp bermesek, onda biz diýýär täze bir aksiýany ýola goýarys, şu pasport berer ýaly ederis ýa-da sizi alyp galarys. Ana şu alyp galmak meselesi meni gyzyklandyrýar, hem köp adamlar gyzyklandyrýar. Geliň şu soragyňyza düşündim. Geliň şeýle bir mysal edelim-de. Bular 10 müň adam topladylar. On müň adamyň anketasyny berdiler. Biziň konsulstwomyz adaty adamlar bizede gerek däl diýip çykaryp goýberdi. Polisiýa dokument düşdi. Polisiýa hem deportasiýa merkezine goýberdi. On müň adam deportasiýa merkezinde. Olar üçin bäş ýüz dollar bilen müň dollar arasynda adwokat üçin pul gerek. Şonda olar üç aý bilen alty aýa çenli çykaryp bilýärler. Ýöne adwokata pul bolmasa, her birine. Her birine. Her birine. Her birine. Olam adwokatyň rashodlary. Ýöne adwokaty bolmadyklar hiç bir çäresi ýoklar, hiç bir goldawy ýoklar. Bir ýyla çenli çydap oturyp bilse, bir ýyl tutup, näme sebäp bilen tutanam bolsalar, bir ýyldan soň tutmaýarlar. Bir ýyl dolan güni işikden çykaryp goýberýärler.

Umuman, Bolmasa ýaňky- çykarmaýarlar. Umuman onda şu ýaňky gürrüň edilýän aksiýa bar. Şu anketa ýygnamak aksiýasy diýilýän, siziň pikiriňizçe, bir netije berjek zada meňzeş däl-de. Şeýlemi? Meň pikirimçe, onuň bir netijesi bolar, köp ýaşlarymyzy, köp adaty adamlarymyzy, syýasat ýa başga zat bilen degişip bolmadyk adamlarymyzy prosto ýakarys.
Şolary kyn ýagdaýa salarys. Hawa, kyn ýagdaýa salarys. Başga bir netijesi bolmaz o işiň. Indi siz şuny şu deportasion merkezlerde ot dokuz aýlap oturan adam hökmünde aýdýaňyz, şo taýynyň iş prosedurasyny gören adam hökmünde aýdýaňyz, şoň üçinden çykan adam hökmünde aýdýaňyz-da, ol daşynda Ol men baran ýerimde, baran ýerimde adwokatlar gelýär, ýok diýende bir iki hepdede bir, hepdede bir gelýär, görüşýär, soň şeýle bolsa şeýle, beýle bolsa beýle, soň içerdeki spesialistler bilen deportasion sentriň Olar bilen görüşeň. Olar hem seni yrjak bolýar, adwokatyň ýalan diýýär diýýär, aslynda kanun beýle diýýär. Soň o tarapam, o tarapam näme etseň, diňläp ýören wagty hakykat orta çykýar da kimiňki näme diýip. Sebäbi her kim özüniňkini diýýär. Dogry. Şeýdip dokuz aý toýda bolandan soň munuň hemme zadyň injigini-bonjugini şo ýerde men öwrenip gaýtdym-da. Ýa. Düşdüňiz? Şoň üçin o zatlar biderek ýörüňler. Ýöne kömek etjek bolsalar, başga ýollary bar. Eger sorasalar ýa-da wagtyňyz bolsa, o zatlary men düşündirip aýdyp bilerin. Ony ony biz beýleki gepleşiklerde, geljekki gepleşiklerde gozgaýarys. Eger bolmasa ol häzirki gepleşigimiz gaty uzaga çeker. Indi ýene bir sorajak zadym bar. Siz aýtdyňyz, Hataý diýen bir şäherde şol Siriýa, Siriýa bilen Türkiýäň aralygyndaky serhet aralygynda bir deportasion merkez bar Hatay diýip ýer Hatay diýen ýerde. Mhm. Hawa. O taýda da o taýda da biziň bilşimize görä saklanýanlaryň köpüsi şo Siriýadan gelenler ýa Siriýa gitjek bolup synanyşan adamlar şo taýda tutulyp saklanýar. Indi şolaryň içinde terrorist diýlip güman bildirilýän adamlar hem barda. Meň bilşime görä, indi ol belli maglumat. Siziň oturan ýeriňizde şo taýda üç aý oturdym diýdiňiz. Şo taýda bir terroriste meňzeş adamlar boldumy siziň töweregiňizde? Heý. Beh, näsini aýtýaňyz, Allamyrat kaka. O taýda serediň. Esasan hem Aýdynda-da bardy olar. Aýdynda-da olara YTS kod bilen näme edilýär, kod berilýär. YTS diýmek, türkçesini aýdaýyn ilki, ýabanjy terrorist şübhelisi diýmek bolýar. Olam näme bolýa? Daşary ýurt raýaty terrorist şübhelisi bolýada. Inostranny podozrewaýmy terrorist buýt na rus. A o terrori terrorizmde güman bildirilýän daşary ýurt raýaty. Daşary daşary ýurt raýaty. Olar kimler? Ýa içerde Türkiýäniň içinde wagty olaryň dokumenti bolsun bolmasyn tapawudy ýok. Bir telefon gepleşiginde ýa gatnaşyklarynda bir tehnişki näme etdiler, e, ýanky e, kamera düşürýärler, bu zat etdiler, bir ýerde zapisleri bar, ýöne bir terrorist bilen ýa terrorist baglanyşy bolan birisi bilen gatnaşyk geçiren bolsa, ony alýarlar içeri. Ýa-da esasan hem Hataýdakylar Siriýa granisasynyň aňryk geçip barýan tutulanlar we Otaýdan bärik geçip barýan tutulanlar. Olar uji bärik geçip barýanlar, uji aňyrda uruşyp, söweşip gelenler. Olar uji konkretni terrorist diýsegem bolýar. Hmm. Olaryň Ujy bar ujon näme zat öň gaçyp gelýänler ýa bir aýagy işlemän üçin gaçyp gelýändir ýa elleri her ýeri ýaradyr geçip gaçyp gelýändir ýa o taýda bir başga bir zat görüp gaçyp gelýändir. Indi siz şolar ýaly adamlaň arasynda oturdyňyz şo taýda oturanňyzda şeýlemi? Owa doksan dokuz prosenti şolar ýaly adamlar hemmesi sakally namazly nämeli şeýle bir anikdodam boldy men baran wagty Sen namaz okamaýaň diýip meni käpir yglan etdiler. Soňam soňam bir ýerde e, bukup e, meni urup zaýdyp e, nämejek bolýarlar-da. Olaryň panýatýasy şeýle-de. Soň Gurhanda sen her kime käpir diýip bilmeň, oň ýaly zatlar näme etmeň. Soň Muhammed pygamberiň hadyslarynda aýdan zatlar bar-da. Şolary gözüne sokup aýry-aýry düşündürişi geçenden soň beh diýerler. Dini munça bilýän ekeniň, indi näme näme namaz okamajak diýýär. men diýdim, dini men öwrendim. Ýöne men kak filosofiýa hökmünde öwrendim-de. Iň soňunda men bilen başa çykma, iň soňunda urşam goýdular, zadam goýdular. Soň aý sen şeýh diýip özleri hem araplarda şeýle bir zat bar, mysal üçin, e, aýdaly siziň özüňiz e, adyňyz Allamyrat, bir e, Ali diýip ogluňyz bar-da. Allamyrat diýip araplar ýüzlenme, Ebu Ali diýip ýüzlenýär. Aliniň kakasy diýip ýüzlenýär. Şol ýaly adatlary bar. Tanyşýas, adym Röwşen diýseň, ogluň barmy? Hawa, näme? Şindi pylança. Soň Ebu pylança diýerler-de, Röwşen diýseň kynmy? Ýok, bizde şeýle adat. Iň soňunda Şeýh Ebu pylança diýip çykaryp goýberdiler meni. Siziň adyňyz sakgallylar şeýdip. Siziň adyňyzyň öňüne, siziň adyňyzyň öňüne Şeýh diýen Eee, ne goýupdyrlar da, tituly goýupdyrlar, şyh. Awa.
Sä, olar men, olara men hemmesini dini başgaça öwretdim da. Arasynda gynansak da, Orta Aziýadan biziň oglanlarymyz hem bar, köpräk özbekler, türkmenlerimiz hem bar. Olaryň käbirini perewaspitat etdim. Toba etdiler, çykandan soň gaýdyp ekstremistçi ýolara düşmejeklerini bilemok, tobalaryny tutarlarmy, ýokmy? Şonuň içinde näme barmy? Hakykatdan hem şol Islam halifatyny döretmeli Siriýada, Türkiýe territoriýasynda, Merkezi Aziýada. Şolar ýa ideologiýa uýanlar barmy? Bar, serediň bu PKK-lar diýerler. Ýa-da Siriýaly kürtler diýerler. Bular entegem ol näme şu El Bagdadi bar-da, ýaşan. Şonuň ikjam tarapdarlary. Bir ýerde şolar barada Igiliň islam islam islam döwleti diýen ýa-da islamçylar hereketi ýa-da terrorist döwleti hiç şolaryň nämesi e, tarapdarlary bir habarlarda telewizorda şolarda habar geçse şeýtdir aýaga turup barmany şeýdip görkezip Allah ekber diýip ýarym saat tekbir getirýärler. Şu deportasion merkezde. Hawa. Ýöne şolaryň arasyndan siz näilem bolsa e, diri çykypsyňyz, size ökän batyrylmandyrlar-da, şonda gowda.
Indi e, näme diýerler? E, her ýeriň bir özüniň güsüni bar. Ýa, ýa siziň özüňizi terrorist öwürmändirler-da, indi bir görnüşiňizden göräýiň, ol mana bir terroristin gürrüňi ýaly gürrüň aýdaňyzok-da. Ýok, ýok. Ýok, aňsat däldir. Ýöne aňsat däl, o ýerde bolmak. Ýöne bu zatlary aýdyp adamlary hem gorkuzmagy, ýöne e, her hili täsin zatlar gördüm men. Aw, indi näle bolsa, näme alan tejribäňiz belki näme akyly ýerinde adam üçin o tejribe e, adamyň bir dünýä garaýşyny hem giňeldi bilýär. Da eger akylyňyz ýerinde bolsa, kelläň ýerinde bolsa, ol her bir her bir görýän e, zadyň adamyň tejribesini baýlaşdyrýar, düşünjesini giňeldýär. Ol belki size şu tarapdan gaýta has pozitiw täsir eden bolmagy mümkin-dä, oňyn tarapdan täsir eden bolmagy. Inşallah diýeniňiz bolsun-da, ony Hudaý bilýär. Näme, näme öwretjek boldy, näme üçin tutdy o taýda? Indi indi bolýan bu e, bu gürrüňe biz soň aýratyn hem ýene dolanyp gelip bileris. Indi siz çykdyňyz indi deportasion merkezden 9 aýlap oturyp çykdyňyz. Indi aýtdyňyz oppozision hereketlerde bolan özgerişlikleri görüp siz ekstaza düşdüňiz diýdiňiz. Düşdüm diýdiňiz. O indi indi şu şu taýdaky şu bolup geçen özgerişlik we 9 aýyň içinde siz aýtdyňyz gaty garaşylmadyk derejede uly özgerişlik diýip baha berdiňiz. Indi käbirler aýdýar, käbir ildeşlerimiz aýdýar, hiç ýeri üýtgeşiklik ýok diýýär. Nägile bolýarlar. Sebäbi şu içinde bolup ýörseň da käbir zadyň üýtgeşiklik bolup geçse sen duýuň, duýuň bok. Şu ine mysal üçin adam e, aýdaly çaga ösýär, çaga özüniň ösýändigini duýanok. Çaga özüniň ösýändigini duýanok, şoňa daşyndan käwagt wagt käwagt bir syn edýän adam aýdyp biler, bä sen ulalyp gidipsiň diýip ýa bir wagtyň geçmegi bilen. Emma çagaň özi kän duýanok, sebäbi haýal geçýär-de özi üçin. A siz indi indi siz daşyndan geldiňizde şu bolup geçen özgerişligi dokuýagyň içindäki bolup geçen özgerişligi siz aýtdyňyz. Siziň garaşmadyk özgerişligiňiz gaty öňe gidişlik diýip baha berdim. Indi şony bir azajyk bar, şu pessimistik e, ruhdan düşen käbir ildeşlerimize düşündirseňiz da, indi siziň garaýşyňyzdan uly özgerişlik bolupdyr. Emma käbir pessimist aktiwistler aýdýar, Yok yok bizde hiç zat yüten yok, hiç zat bolan yok, şu bir zat diyeler. ruhtan, düş, ruhtan düşüyorlar, ruhtan düşüyorlar. Şimdi şolara ne, şolara, durun ne, şolara ne mi aytacak adınız var? Şolara bir maslahat verecek adınız var mı? Şolara bir köşeştirip bilecek misiniz? Hökman, hökman, bar olara aytmalı, köp zat var. Seyredin indi. Birinciden de yankı sizin gören misalınız yalı, ulların arasında da e, uzak vakitler dine biri birinin arasında bolup işleşip yören zat adamlar, biri biraz köprak semresedik biz biraz aryplasa olar duýanoklar sebäbi adam bir günde semrep bir günde aryplanokda belli bir näme möhletde ýöne e, bir iki hepde üç hepde görmedik adam görse bah aryplapsyn be şolar ýaly bir zat serediň her bir e, ýanky e, özgerişiň bir stadiýalary bar birinji stadiýa biziň hyýal ýanky çak etýän zadymyz e, ýagny ýagny uspehe etmek barmaly diýen zadymyz üstünlik üstünlik öňe gidişlik üstünlik öňe gidişlik üstünlik gazanmaly diýen zadymyz adamlaryň ýüzüni açmakdan gorkman näçe köp adam bolsa ýüzüni açyp çykyş etmegi gowy zat diýse-de erbet zat diýse-de gorkynyň birinji stadiýasyny aýyrmak Ondan soň näme gelýär? Bulara dogry hereket näme etmeli? Dogry hereket näme? Ony öwretmeli. Men şu birinji stadiýany çetden aşa biziň galaşanymyzdan hem köp berilen diýip begenişimiz, begenişimiziň sebäbi 9 aýda çykanlar biri-biriniň köp, näçe köp ýa näçe az bolanyny gören däldirler. Şonuň üçin bu çykanlaryň hemmesi ýene bir şo zatlary gaýtalap diýsede, Olar üçin üýtgeşik ýok. Ýöne men çykan wagty görýän, geçen ýyl men 30 adam tanaýan bolsam, şu wagt 300 adam bar. Geçen ýyl başga gruppalardan 50 adam tanaýan bolsam, eşidişime görä olarda ýüri 3000-5000 adam bar. Bu tapawut ýok, sen haýsy gruppada bolsaň, o zat etseň, gaty uly bir o zat, san. Şolar 10 müňi, 20 müňi geçenden soň uji biziň sesimiz eşidilip başlar. Indi biz palan dünýä guramasyna, Ýewropa guramasyna ýazdyk, çyzdyk, pozduk diýýärler, hiç birinden jogap barmy? Ýok. Näme üçin entegem biziň sanymyz az? Ýöne dogry hereket bilen bu san köpelse, olar dogry hereket edip başlasa, kanuny ýagdaýda öz haklaryny hemme kimden, diňe içeriden hem däl, mirowoý obşestwolardan soramanam, dogry soramany öwrenip başlasa, onda biziň sesimiz hökmanam diňlener. Indi şu meselede Nawa. Indi şu meselede wan şo biziň sesimiz eşidilenok diýip häzir e, şikaýat edýän oppozisiýa liderlerim bar. Şoň üçin birleşmäge çagyrýanlarym bar. Ýöne birleşmek islemeýänlerim bar. Indi siz şu birleşmek meselesine nähili garaýaňyz? E, şu hakykatdan hem şu dürli-dürli toparjyklar bar-da biziň indi oppozision e, guramalarymyzyň arasynda bir kiçiräk-kiçiräk özbaşdak toparlar bar. Indi olaram e, hersi öz başyna Hersi özbaşdak partiýa bolasy gelýär, hereket bolasy gelýär. Içinde birleşeliň diýýänem bar. Indi siziň garaýşyňyz, şu birleşilse gowy bolarmy hakykatdan hem? Şuny birleşdirip öz boljakmy ýa bolmajakmy? Indi siz nähilem bolsa tejribeli adam da, siz öňräkden başlan aktiwist, oppozision işe. Hemem indi daşyndan gelip häzir indi syn edip otyrsyňyz. Bir ösüşem bar diýýäňiz. Ýöne aýdýaňyz, uly bir güýje henizem öwrülip bilenok, sebäbi dünýä jemgyýetçiligine sesimizi eşitdirip bilemzok. Halkara guramalary intägem biziň oppozision toparlarymyzy bir bir serýozny bir çynlakaý toparlar hökmünde kabul edenoklar. Diýmek, onda intägem kemçilik köp. Indi şu meselede nädip gowulandyryp bolar şu ýagdaýy? Siziň pikiriňizçe. Serediň, biz Maksat Baýramowiç bilen birinji ýola çykanda diňe diňe birleşmek, birleşmek, birleşmek, agzybirlik, birleşmek diýerdik-de. Şo wagtam geliň birleşeliň diýenler boldy. Birleşjek bolup gelenler boldy. Biziň bilen bir koordinasion sowet döredenler boldy. Soň özüniňki diýeni bolmansoň dagadanlar boldy. Köp zat boldy. Ýöne näme-de bolsa serediň, bizde iki sany pokoleniýa bar. Bir-ä sowet döwründen galan adamlar, Olar opytny adamlar, hem durmuş opyty, hem iş opyty, hem panýatiýe opyty bularda gaty kän. Bular biziň hazynamyz. We bu soňky hazynadan biz peýdalanyp bilmesek, täze nesle biz köp peýdaly zatlar alyp bilmeýäris. Ikinjisi hem ýaş nesliň arasynda ýetişip gelen we eýýäm uje ýaş hasap edilmedik, otuz-kyrkdan aşan döwrebap tehnologiýany, şuny, muny köp zady bilýän, Türkmenistanyň mehanizmiň bir çarhynda köp peýdaly zat edip biljek, ýöne döwletçilik tejribesi ýok, döwlet strukturasynda işlemändir, döwlet nädip dolandyrylýar, bu zatlary bilenok. Şu ikisini biz hem pokoleniýaň sintezi hem kelledeki bilim, bilim bilen tehnologiýaň sintezini etsek, ana şonda biz tiz ýagdaýda döwleti biz düzedip bileris diýýäs-de. Muňa düşünmän biziň bilen uruşýardylar. Indi bularam toparlar gurup öz aralarynda birlikler görüp başladylar weli ýetenok, güýç ýetenok, diňlänok. Indi bularam diýip başladylar birleşeli. Näme üçin? Hakyň ýoly birdir. Bir ýyl gijäm bolsa bularam şo ýola geldiler. Mundan soň birleşeliň diýenlerem birleşelik mäliň diýenlerem birleşmek islemänleriňem Öňünde diňe bir ykbal bar. Birleşmek. Başga ýol ýok. Oňa hemme kim düşündi. Indi siz indi şu birleşmäge garşy çykşanlara näme maslahat berjek? Şolara, hakykatdanam şolary siz birleşmäge çagyrýaňyzmy onda? Çagyrýan.
Men başda diýşim ýaly hemme kimi birleşmäge çagyrýan. Hatda men birinji çykandan soň bir iki-üç gün öň Kurban baýramyny gutlap goýan çykyşymda-da Birinji ile ýüzlenişimde aýdan zadym, galmagaly bes et heştegi bilen hemme dawa-jenjalyňyzy gutaryň, liçni problemaňyz bolsa liçni çözüň, ýa liçni çözüp bolmaýan, şu wagt çözüp bolmaýan meseleňiz bolsa Türkmenistana baransoň çözmäne goýuň. O zatlar lýuboý wremýa çözüp bolýar. Ýöne halkyň ykbalyny, döwletiň ykbalyny çözmekde niýetiňiz hakyky bolsa, yhlasyňyz hakyky bolsa, özüňiziň derdiňizi goýuň. Diňe birleşiň, diňe birleşiň, diňe birleşiň. Bu syýasat, bu syýasy arenada hiç kim biri-biri bilen söýüşmek, çagalaryny öýlendirmek ýa bir maşgala gurmak, guda bolmak neti ýok. Halamaýan adamyňyz bilen hem iş salyşyp bolýar. Indi şo birleşmek meselesinde esasy kynçylyk näme? Her kim özi lider boljak bolýar. Esasy kynçylyk şol liderligiň arasynda bar. Ol aşakdakylar bar, şolaryň yzyna ýerýänler. Olar prinsipde birleşip bilerler. Ýöne men indi özüm hem şo syn edýän, olaryň sözlerine seredýän. Bir lider beýleki lideri ykrar edesi gelenok. Sebäbi iki bolup bir nemäni paýlaşmaly-la, bir kürsini paýlaşmaly. Onuň ýaňy ýakynda bir künlükde Muhammet Döýeji teklip etdi. Beýanat etdi bilemok, diňleseňiz diňlänsiňiz. Hödür etdi. Geliň birleşeliň, men lider bolasym gelenok diýdi. Kim lider boljak bolsa orta çyksyn, liderligi alsyn diýdi. Maslahat edeliň, ondan soň ynanyp boljak bolsa ynanyň diýdi. Eger hiç kim teklip etmese özüni diýdi, onda diýdi men özümi alýan diýdi. Muhammet Düýeji aýtdy. Eger hiç kimden teklip gelmese. Indi häzire çenli indi bir iki gün geçdi bolýyn, beýleki liderlerden hiç hili teklip gelmedi. Men alaýyn zat diýip çykyş eden bolmady. Indi şeýlelikde Muhammet Düýeji indi öz üstüne almaly bolýar şony. Ýöne onda da indi ony gollamaly da, indi beýleki guramalary gollamasa bolýar, öz üstüne alsa alybersin, onda da ýene-de birleşme bolanok-da barybir. Olam birleşdirjek bolup diýýär şony. Ýöne onda-da beýleki guramalar bolýar diýip gelenokda çöwer. Indi siz şu meseleden nähili çyk çykar gözleýär, gözleýäňiz. Şuny nädip praktiki taýdan birleşdirip bolar? Indi siz aýtdyňyz, birleşmeli diýdiňiz. Bolýar. Muňa hemme kişi düşünýär. Ýöne liderlere gezek gelende şolaryň içinde gaty hötjetlik edip birleşesi gelmeýänler bar. Indi şolar bilen şolary nädip mejbur etmeli? Ýa şolar bilen nädip gepleşik geçirmeli? Şolary nädip boýun etmeli şoňa? Onsoň hem ýene bir zat bar-da, käbirleri aýdýar, birleşmek diýilýän zat näme hemmämiz ýöne bir guramam bolmalymy diýýär-de, şeý diýip sorag berýärler. Ol birleşmek diýilýän zat men öňem aýtdym, hökman bir bir gurama bolmagy aňlatmaýar, koalisiýa bolmaly. Sen partiýaňy sakla. Sen platformaňy sakla, ýöne bir stoluň başynda oturyp bilmäge gaýratyň bolsun, mümkinçiligiň bolsun. Hawa. Ýaňky onsoňam näme bol, taýýar bol. Beýlekileň gürrüňini diňlemäge, pikirini diňlemäge. Hawa. Bir stoluň başynda oturyp koalisiýa döret diýdim. Döretmeli diýen pikir bar-da mende mysal üçin-de. Indi sizde nähili şol şol çözgüdini siz nähili görýäňiz? Sizem öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Gaty gowy sorag soradyňyz. Biz ilk ýola çykyp başlandan bäri Maksat Maksat Baýramowiç bilen esasan işleýşimiziň birnäçe maksatlary bar. Şolaryň esasyndanam biri Maksat Baýramowiç sowet döwrüniň adamy. Men täze nesliň adamy. Aramyzda pokoleniýa tapawudy bar. Maksat Baýramowiç kommunizm, sowet düşünjeli adam. Meniň düşünjem başga. Syýasy görüşlerimiz başga. Biziň maksat Baýramowiç bilen bir koalisiýa etmekden we pokoleniýalar we ponýatiýalar arasyndaky sintezden başga hiç bir biri-birimize peýdamyz ýok. Oturyp gepleşip ötsek, biziň öz aramyzdaky diskussiýalaryň käbirlerini bir gün efire bersek görersiňiz. Biz arada alyp maslahatlaşan zadymyzda jedelleşen gezek köp bolýar. Siz täze soraga jogap berýäňiz. Bu taýda gürrüň Maksat Baýramyç hakynda gidýänok, hemme liderler hakynda gidýär. Şolary nädip birleşdirip boljak? Siz şony nähili görýäňiz? Men sintez diýip gelýän. Ilk çykan günümden şoňa diýjek bolýan. Maksat Baýramyç bilen biziň işimiziň esasynda bir sintez bar. Nesilleriň sintezi bar. o sinteze näme etmeli? Halmyrat, ýaş, ýaşuly Halmyrat bilen biz açyk çykyş edip başlamagyna e, diýdik, sizde köp maglumat bar. Sag wagtyňyz, güýjüňiz ýerinde wagty şony bize taşlap gidiň nesilde. O näme diýdi? Bolýar diýip çykyş edip şu Türkmenistanda döwründe işlän wagty näme eden bolsa aýdyp başlady. Bu bize gerek maglumat. Sebäbi onda döwletçilik nämesi bar. gosudarstweniýet poniatiýa bar, strukturada işlän adam. O köp peýdaly adam bize. Şolar ýaly Halmyrat Söýünow, bilemok Yklymowyň näçe tejribesi bar, ony kän tanamok. Beýlekiler, ondan soň Ýewropadakylar, ýaş oglanlar, ýaşululardan almaly zatlar bar, ýaşulularyň ýaşlara almaly. Şo sintezi döretmesek başga ýoly birleşmek bolanok. mümkin däl. Sebäbi her kim özüniň liderligini öňe sürjek bolsa, oň bilen iş bolmaýar. Biz ýene bir otuz ýyl şeýdip garpyşyp oturarys. O prezidentiň ýene başga bir prezident geçer, ondan soň başga bir prezident geçer, biz şu daşarda gigirişip oturarys. Indi muňa ha prostoý adaty halkam düşündi. Ýokardakylar siz düşüniň. Ýöne düşünmejek bolsaňyz, biz indi ýaşlar arasyndaky birleşik ýaşululardan has köp. Biz öňe gideris. Biz öňe gideris. Halkyny düşünen bolsa, halkyny pikir eden adam bolsa, yhlasy dogry adam bolsa, pajalsta yzyňyzdan gelsin. Biz siziň yzyňyzdan ylgamarys. Biz ylgadyk, hormatymyzy etdik. Indi biz ylgamarys. Birleşmejekleriň yzyndan ylgamarys. Birleşjekler bilen birleşip, Birleşmejekler bilen wagt ýitirmän birleşjekler bilen birleşip giden wagtymyzda bu gün üç müň bolsa ertir bäş müň ondan soňky gün on müň bolan wagtynda olar bir özi şeýtdir galýarlar çepek çalyp öz özüne ondan soň biziň yzymyzdan owýarlar başga bir olar bilen çäre ýok başga düşünişip bolar ýaly. Bolýandy Röwşen şu pozitiw notada tamamlaýaly bu günki söhbetdeşligi.
Owa, soň serediň, men ýok wagt eşiden zatlarymdan ýene bir zat bar. Şonam men siz soramadyňyz weli men aýdaýyn rugsat berseňiz. Awa, Şoň awa. bilenem dem ta- e, jemläli-de. Awa.
Aýdaýyn. Bilemok kim aýtdy, näme üçin, näme maksat bilen aýtdy. Men içerde wagty Maksat Baýramow hamana meni garşydaş görüp, özi özi spesialny içeri basdyrypmyş we içerde tutýarmyş diýip gürrüň edenler boldy. köp adamlaryň sany köpelmeginiň gowy bolşy ýaly, arada käbir şeýle minuslar hem bar, adam bir zat bilsedem, bilmesedem, agzynda gep bolsun diýip aýdyberýär-dä bir töwerekde özüne. Näme-dä indi adamlar prezidente göýberýärler, sen palanzada, palanzada diýip. O bolsa olara jogap berenok, olara garşy daş gerek, uruşmaly adam gerek, garşydaşyny özüni döretýärler. Bu meni çykarjak bolup ýören adamy näme edip goýalaý, bu agent, bu özi basdy. Maksat Baýramowiç bolmadyk bolsa, men ýene dört aý içerde ýatardym. Bäş sany, alty sany size agzan adwokatlarymyň işi hem uzandan soň, Maksat Baýramowiç öz strukturasynyň adamlarynyň üsti bilen herekete geçip meni alyp çykdy. Bolmasa men ýene dört aý ýatardym. Şuny biliň, ana şondan soň gürrüň ediň. Ol şo siziň häzir deportasion merkezden çykmagyňyzda Maksat Baýramow üçin hem kömegi uly rol oýnady diýjek bolýan. Şeýlemi? Owa, şoň roly bar. Bolmasa bolmasa men ýene 4 aý ýatardym Türkiýäniň kanunlary bilen. Gorumly Röwşen, e, onda beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. E, şu günki ýa e, mesawy gürrüň atlanma rubrikamyzy şu ýerde tamamlalyň. Hormatly diňleýjiler, hormatly ildeşler, şu günki Meta gürrüň atly rubrikamyza ýaňy-ýakynda şu dokuz aýlap Türkiýäň deportasion merkezinde oturyp çykan ildeşimiz Röwşen gatnaşdy. Bu gepleşigem žurnalist Allamyrat Rahym alyp bardy. Ýeneki gepleşigimize çenli üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň.